Шәй мырза, кояш иң беренче булып сирә сима җылы нурларын, кайсы якка гына китсәм дә мин, сима илтә барыр юлларын. Әлбәттә, бүгенге көн, бүгенге матур тантана Күп еллар элек авылга кайтмаганнарны очраштырды, туганнарны берләштерде, дусларны очраштырды. Инде кемнәр бишәр, кемнәр унар ел, ә кемдер инде кемдәген үз авылына туган ягына кайтып тора. Инде нигезләре булмаган кайтырга интеккән Авылдашларыбыз да хәзер кайтып күрешергә урыныбыз бар, Аллага шөкер. Инде бергәләшче бүгенге очрашуны онытылмаслык иттереп, йөрәкләрдә саклап калдырырга насыйп булсын. Бүгенге көндә матур тантаналы рәвештә тантаналы рәвештә бүгенге көндә әлеге ислам дине мәдәният үзәген ачылышында катнашабыз. Аллаһ Тәгалә кылган гамәлләрне кабул кылсын. Хөрмәтле җитәкчеләребез, хөрмәтле имамнар, рәхим итегез. Тасманы кисеп, тәкбир белән әлеге бинаны, мәхәббәт бинасын ачырга рәхим итегез. Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр! Коръән аятлары белән дәвам итсәк дөрес булыр. Буа районы мөхтәсибе Илмир хәзрәтне һәм Буа шәһәре хаҗиләр мәчете имамы Фәим хәзрәтне чакырасыз килә, рәхим итегез. Маша Алла, сез авылны сагынып кайттыгыз, да монда күбесе, наверное, кайтучылардыр. Бу, наверное, клуб яшәреп киттедер инде. Ничә ел алга кайтып, маша Алла, монда күпме халык. Әмма инде менә хәзергә шушы вакытлардан, менә Идея Марш Шариповичнеке, менә шушы мизгелләрдә, шушы вакытларда, шушы көннәрдә менә бу клубның вазифасы уже дини була. Ягъни менә шундый вакытлар ди, субханалла. Алла сөннәтен иншалла. Шушы дөнья үткәннәргә бер дога булып, садыгы җария булып бара торган гамәлләр булса иде, алар белән сарып җәмәгать. Хөрмәтле Яңа Шембрза халкы, килгән-кайткан кунаклар. Бүген безнең танталым вакыйга ике вакыйга. Беренчесе ул Аллах йортының 30 яшьлек юбилее мәчетнең. И икенчесе бу бинада безнең үзәк ачу, ислам дине мәдәният үзәген ачу.
Һәр беребезнең менә бу авылны да вдохновениене Безнең менә Салават, менә монда Салават килсен әле. Аннан соң инде Яңа Шәймерзада Рифкат хәзрәт менә кил әле. Менә бу егет менә авылыбызны тотучы Агыз биллахи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Менә бу Марсабый әйтеп үткәнчә инде менә бу безнең мәдәни ислам Мәдәни йорты була инде, киләчәктә идем, дили мәдәни йорты. Иң беренче инде бу сулыш кертүче инде Марс абый бына зур ремонтлар ясады, тышкы якларын үзегез күрәсез, бизәде бик матур гына. Анар нәрсә әйтәсем килә, бу бер булса, безнең мәчеткә менә инде 30 ел тулды, ул бик Тарихы чын инде бик зур да түгел, кечкенә дә түгел, 30 ел тоже монда санап китсәң иң беренчеләрдән булып Нурдин бабай мулла булып торган инде 10 ел, 11 ел. Аннан Васин Заид абый булып торды бер ике ел. Аннары мин инде менә 7 елдан бирле җитәклим. Намазларга басыйк. Әле безнең менә мин средний генә санап тордым, авылда торучылар 40 яшь белән 60 арасында бер 20-25 ләгән монда торучылар. Рәхмәт хаты Яңа Шәймирза улы мәчет ачылуга 30 ел тулуга иман мәчеткә матди ярдәм күрсәтүче Алиев Марис Шәриф улына олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сезнең тырышлык белән иман йортыбыз гомерле булсын, ишекләре һәркемгә һәрвакыт ачык булсын. Аллаһы Тәгалә сезне ярдәменнән ташламасын. Яңа Шәйберзә мәхәллә исеменә Рифкат хәзрәт инде.
Моны моны күз алдына гына китереп булмый. Мына Фәнис абый дөрес әйтте. Фәнис абыйлар мына монда эшләгән һәрберсенә мына үз исеменнән район исеменнән рәхмәт әйтәсем килә. Бик каты күп, огромный көч куелды монда. Якташлар, менә мин инде сезнең белән 71 елдан бирле бергә. Әле миңа ул вакытта 18 яшь кенә иде. Минем 30 ел үткәч инде безнең минем иптәшемне тагын бер кат искә алдылар. Дөрес, стует. Монда минем иптәшемнең Ринатның бик зур, бөтенесендә бик зур көче булды. Чөнки ул менә нигез ташыннан да тынып, мине алдарга иреп бирмәсләр, Фәим хәзрәт монда, динәкелү алдарга иреп бирмәс. Шуннан тотынып,